Eh, ne nyikwara Mogajwa antiere kae gi ji ariyo ma jater mine ma bende ma Siaya County. Samoro chunyi nyalo gombo mondo mi iyo samoro kata chuori otho to we pesa moko tidwa ni mondo mi oteri kata dakika ang'wen oteri atera dakika ang'wen to werruok kodi Wantiere kae gi nyakwar jabelo ma bende jater fowaya. Wantiere kae gi miyo ma bende iluongo ni Ajeni mong'ere kod nying mar eh, Jeni Jeni. Jeni Jeni en tich motiyo eh, nowere gopamo kendo opamo noneno ka onge pesa to sani koro luwo jogeche kendo nomako Yesu. Masani samoro koponi en dichuo ma samoro chwore notho to inyalo manyo jonyirieni e tich motiyo sani en ruecho kendo orwayo otimo masaj otimo masaj yani ruecho jok morwayo gin mana joma mine gi osetho kende ema orwayo samoro chunyi nyalo gombo mondo mi orwayi but koponi orwayi ma samoro pachi owilore

E kanyo to onge jathum mosegolo madang' wawach ni samoro noywak. Ine samoro ng'ato choke ne bende nitie kaka nitie. Eh, Koro kowacho ni kanyo to konyiso nang'o. Eh. Mano ruecho donje wang'e. Bas. Eh.
Okay, ne Nikwara Mogajwang' wantiere kendo kae kod iluongo ni Nyakwa Jabilo ma bende osebedo jater ko ndalo mang'eny. Ang'o minyalo wacho kod sani gi tich mitiyo? Tijino konyi koso konyi? An gima nyalo wacho. Mm. Tijni asetiyo kono. Mm. Manyiso ni ndalo mang'eny. Mm. Tijani ochalo talent. En talent.
There is just a talent kaka thum nyalo gore kuom ng'ato. Yes.
Kaka inyalo wacho ni juogi okelo. Ah. There is just a talent. Gini nobiro na e lek. Ah, nitie support minya samoro chunyi nyalo gombo. Eh, support manyalo miyo ji kata ah. joma tong' were kor gweng' ni nigi wach ni piny odong' kodgi, onge kama ginyalo donjo. Mm. Nyalo neno ka nitie dada moro dichuo nodhi noweye, mm. noweye kapod otin, mm. but the courage mondo approach that dada mondo chom dada no tir mondo obedgo, tame. Koro nitiere skul mamayae matin mar tiegruok. Yes. Mar joter. Yeah. Koro ka temo penji matin to eh, en dichuo mane kata gavana mane ma chunye gombo ni jaode otho mondo idhi ter sana sana gavana ing'eni gavana kotho idong' gi pesa gi geche Ing'eni ya? Eh.
Kaluongo nying gavana. Eh. To kama ne nyadhi to kata sani. Eh. Inyalo oma, inyalo oma. Ah ah. Wanya wacha wacha niya eh. iyudori kanyo mondo wang'e ni gavana mane gweng'no en ng'a. Ani kama bese. Ah. Ah, kogelo yo kor go Obama kocho mano nyuolo Obama, lego kogelo. Eh. Kanye mago e base. Ah. an gi kambi matin mayawo mar jo upcoming joterni tie Eh. Ja- ja- ja upcoming joterni ma joterni ma bende ise bring up inyalo tero for two hours yes nitie gima ninyisa ma ne wacho ni adier Eh. isebedo kitero kuon mang'eny Why? seche moko ng'ato nyalo tho to kidhi e liel Eh, to chunyi chido gi jo catering Mano be nitie. chunyi chido gi jo catering kaluwore gi kaka gisavi niwacho ni chiemo mane ma samoro Ing'eyo niya, Ah. jo-gathering chunyi nyalo kungo nikech ineno kidhi e li- jater ng'a ng'a dwaro nguo. Eh, Dichwo ing'e ni en kodi. An jotich It's very yawa. true. Eh, To sama itero nitie min odi miweyo. mm, Koro ing'e ni samoro nitie odno ne pok owe kodi. Mm. Idwa ni idhi go ka iwe kothi, Mm. kichak idok koni chak igo iwe kothi, Mm. kidok loka cha chak iwe kothi. eh, Koro nitie style misabogo joter. Mm. Joter ing'iyo moloyo kata Welo modhial mineno ka. Mm. Jater kodonje e liel kame jo catering sebe. Mm. Oko ningi ka pida sani miye. Mm, wadi. Pida sani oko ningo bene ka miyo jater. Jater ngama dwaro nguvu mang'eny. Eh. Ah. Jater miyo piga gwata. Mane ko piga gwata. Mm. Pi mang'eny. Mm. Jater nitie kuon misabo. Yes. Kik ka kuon oduma ni sabo jater. Penyo na machielo. Eh. Kanye mumuloga nikech iwacho ni samoro kidwa tero ng'ato eh. nitie parts ma iwacho ni jatere ok cham kata e gweno eh. ok cham eh. oh, parts nitie parts ma jatere ma nyaka cham e dalano sama odhi tero koro e kuonde ng'ama idhi teroni Parts mage mimulo kuom dhano? Kuom dhano. Eh, mondo wang'e adier. Koro ti kawuono to en tero mari. Eh. Parts mage mimulo kuom dhano? Ka wach kata di koro eh. eh kata koro idhi tero miyo moro. Eh. Parts mage mimulo kuom dhano? Tanye moyie ni mulo.
Ka moyie ni mulo eh. kidhi tero. Eh. Gita mage. Eh, gita.
Yanjo te dudo yao. Gita.
Eh. Giti yeri kimulo. Eh. To president ochot te.
Odhi paro chwore. Odhi paro chwore. Eh.
To kuduo kore kondo yudo wuod wegi ka nitie. Ine mi kake kitanda. Ine mi kake kitanda. Bas.
Eh. Awinji maler. Iwinja. Jatee namba moja.
Namba di achiel eh.
To penyo na machielo mm. uh, ah, samudhi tero ni mm. adier tero tiwacho ni yawa tero to ber eh. kendo samoro nyalo tero mm. to samoro bende ng'ama otho katera eh. kata ng'ama pache odhi bolal eh. sama otero eh. ere kaka otimo Ng'ama pache odhi molal. Eh, kata ng'ama otho.
Eh, sama otero cha to pache olal eh. kata otho. Paro dhi.
Nitie jathum moro waye niya. Ah, wawere gi jathum. Ah, ah, nitie. Mana koro chik magu. Chik marwa.
Ing'e ni era neko.
Era onge katera.
Kwani apenji ba. Sami dong ng'ama jatera gi mang'eyo otero gima jatera nyalo tero kata diel okia kata gima madebe kata ni diel chuora nyalo tho jatera nyalo tero kozariam ariam kendo kori kendo nwa ichiro ba kendo ah. kendo kori kendo nwa abiro chwanyo ako de gima ah, no onge love no no era ni eterka a ah, a
Atimo mos, moro anyalo. Iketho nyingwa.
Eh, wa- Iketho nyingwa kendo kiwacho that thing, kichako wacho gino next time. Ibiro ng'eyo ni ok an osiepe. Mhm.
Samoro kara penjo penjo marach. Ibiro ng'eyo ni ok an Onego bed osiepe. apenjo, but eh, anyalo nuoyo penjo machielo. Penji. Eh, chunyu gi pachu Gi pacho. sama udhi tero ang'o muparoga kunindo
chinywage pacho ang'o muparo wa samunendo namba achiel ng'ato to kunye ba thot kacha ng'eyo mokwongo pacho pachwa niga lewni manyien ma ng'acha nyocha ong'iewo manyien eh, mano namba achiel namba achiel mano namba achiel namba ariyo eh. kata ka nowe gari Itayo matek uso gari no uchamo gi miyo no nikech in in ng'ama nie contract ibiro riembi ka onge gimi ako kanyo nikech samoro inyalo dhi in gi akika in gadier ni idwa dhi kanyo iwe koki moro to kare ing'e ni mine ma sani giwe kosekuogi oketo bullet proof to gine nyathi monyuol ka wacho ni dhi nyuol ka